Please remember to do so. Umuthi turoiga atiriri, twitikire guthambia meciria maitu. Na ndoiga tuthambie meciria maitu ri, ndinoiga tumathambie na mai. Asha, na njira nguhi ndiroiga atiriri, tutige gutuika stuck kwi maundu mekikire tene, reliving our past. Gukorwo feeling sorry for ourselves na gukorwo na marakara maingi. That's okay. All those things happened. Kĩu no gĩcunjĩ kĩmwe kĩa history yaku, but you need to move on. Tondũ waga gwĩka ũguo, ũgwĩkora ũgĩkũrĩa rũmwetu o ta gĩtiro kana ta kĩnanda gĩtuĩku mũkwa, kana ũrathiũrũrũka handũ hamwe ũguo tu kinya nyeki ĩkoma. Na nĩguo tuone ũhotani thĩinĩ wa ũndũ ũyũ rĩ, no nginya twĩtĩkĩre gũthambia meciria maitũ to clear our minds. Tũrute sim card ĩyo kana remove that chip ĩyo ĩna all those viruses kana all those unnecessarily baggages ũkuanĩtie ĩkĩra ĩngĩ njerũ ĩtarĩ corrupted na ũmĩgitĩre ndĩkae gũthũkio nĩ viruses kana ndĩkae to be hacked na andũ arĩa matarakwendera wega in life No nginya tũcemanie na challenges cia mĩthemba yothe na no nginya twĩkĩre tũkĩgeragia despite the situations kana the challenges tondũ mageria no mo mahota. Kwĩ mũthemba ũmwe wa nyamũ ciĩtagwo reptiles na kwĩ hĩndĩ ĩkinyaga nyamũ ici rĩ cikeyũnũra ngothi yothe. Ciĩkaga ũguo nĩkĩ? tondũ nĩ ikoragwo ikĩmenya ngothi ĩyo ngũrũ rĩ ndĩngĩciteithia anymore na no nginya cikũre ngothi ĩngĩ njerũ ĩrĩa ĩgũciteithia thĩinĩ wa ũtũũro wacio kwoguo nawe rĩ ĩtĩkĩra gũthambia meciria maku ũnũra all those unnecessarily baggages all those things that happened in the past ciũrĩte viruses ci thĩinĩ wa meciria-inĩ maku ũcirute na nĩgetha meciria maku magĩe na free space ĩrĩa ĩkũokupaywo nĩ maũndũ mangĩ mega marĩa megũgũkũria na ndoiga maũndũ marĩa megũgũkũria rĩ ndinoiga marĩa megũgũkũria kĩmwĩrĩ kana kĩmĩaka Aca, nĩ maũndũ marĩa megũkũhe ũthii wa na mbere thĩinĩ wa ũtũũro waku. Tondũ gũtinda ũkĩiguĩra tha marakara maingĩ irĩtũmaga wone the negatives ya ũtũũro waku no hatirĩ hĩndĩ ũngĩona positive ya ũtũũro waku. Na ndigwĩciria nĩ ũrĩ wona ndereba ũbangaga gũthiĩ thabarĩ akaingĩra ngari Akarurumia, agakinya maguta na akaaga kũruta mburĩki. Ekaga ũguo nĩkĩ? Tondũ nĩ oĩ atĩ o na angĩkinya maguta atĩa, ngari ĩyo hatirĩ kũndũ ĩgũthiĩ, no rethi ĩrĩhũraga hĩndĩ ciothe. Nĩkĩo arutaga mburĩki. Kwoguo-rĩ, o nawe-rĩ, ĩtĩkĩra kũruta mburĩki ĩyo ĩ thĩinĩ wa meciria-inĩ maku nĩ getha ũhote kũ move on with life. Garũrĩra. Tondũ o na Gĩkũyũ nĩ oigire atĩrĩrĩ,